Hello semua ya, bertemu baru kita ba video ke sekali tu. Jadi aku deka masan ngagai kita semua, barang siapa ke belum nekan like, subscribe, no lucing min ba baruh dia. Kita tu nekan utai tigiti ba baruh dia. Enda rugi enti kita nekan subscribe. Like lalu cimit ba baruh dia nama kebuah laban nadai bebayar no private empa ambis free of charge enjoy this video. Asal Iban nemu berumah. Ba rambau kitai Iban ke betuai ke beji nanga ari, kitai endang sigi nadai pendiau enggau pengarap ke tetap dipegai.

ari diatu. Nyadi bansa bukai ke dia ba menua ili sida beji tu endang lebih mansang agi ari bansa kitai. Nama kebuah pia laban sida bisi agi pelajar enggau penemu ti dikena nusun pengidup diri. Penemu tu dibai bansa bukai ke bisi nampil pendiau sida baka bansa Arab, Minangkabau, Sumatra enggau bansa Jawa. Pendiau sida tu tetap agi laban sida ngemeranka pengawa betanam betupi enggau pengawa bedagang, lalu belayar ba sebelah Borneo, Jawa, Sumatra, engkau um bansa Dayak ke diau dalam Pulau Borneo tu. Ari nya tadi, sida tu bekuasa megai menua enggau pengeraja menua tu. Nyadi pengawa tu endang dipupuk sida ari serak siti ngagai serak siti nyentukka kemaya ari diatu. Nyadi pengarap bukai baka pengarap Hindu enggau pengarap Buddha ke dulu betapak ba rantau tu Dulu kelia, pan berengkah bepejah ngagai sebelah tisau menua nyengkaum Pulau Borneo enggau Pulau Bali. Bala kerabat raja ke enggai masuk ugama baru nya lalu pindah ngagai menua bukai. Bala sida Raja Durung enggau sida Panggau Gelung, sida lalu mai pengarap enggau penemu sida ngagai bansa kitai Iban. Nya kebuah dalam pengarap Gawai, leka jaku, atur pendiau enggau pangkat kitai Iban iya nya tuai raban bansa, temenggung enggau pengulu. Bisi sebaka enggau orang ke magai pengarap Hindu tauka sebaka enggau leka jaku sereta pangkat ti dikena Minang Kabau. Pengawa gawai ke endang sebaka enggau sida tu iya nya pengawa miring enggau pengawa nirika tiang chandi tauka kelingkang lebuh kitai ngereja pengawa beburung. Lebuh tuai kitai beji enggau tuai bukai baum deka ngaga tangga dikena niki ke langit laban deka betemu enggau Petara ke nguasa pengarap Islam.

Nyadi sekali, lebuh badan enggau nembiak iya pulai ngasu dia ari balat bendar ujan. Meda ujan ngemalat nya, sida lalu mampatka daun kayu dikena ngelindung diri ari dikena tinggang ujan ba rantau jalai. Datai sida sebuat ka pulai ngasu nya tadi ba lubang ke endur sida iya diau, dia menyadi bada ke indu pan lalu tekenyit meda sida ke pulai nya tadi enda nadai basah ditinggang ujan. Bada lalu madahka sida sebuat tadi belindung ngena daun kayu.

Diperengkah ari nya, kitai Iban lalu nemu begiga enggau mindah jauh agi ari lubang batu ke alai endur kitai diau, lalu ngujungka kitai lalu badu agi diau dalam lubang batu tauka gua. Udah sida ngasaika penyamai diau ba langkau ke ba atap ke daun kering nya tadi, sida Bada enggau Bala ke bukai pan lalu nemu ngaga dampa endur sida tau diau begulai mayuh enggau pangan diri, lebih agi bala diri sebilik ti enggai jauh sereta ti Kunsi makai lalu bekunsi jalai ngidup ke diri. Kira udah chukup pengelama diau ba dampa nya tadi, laban dampa nya enda nentu besai kira ke chukup endur diri sebilik lalu tubuh pan nyau majak mansang mayuh. Sida ke diau dia pan nyau berasai sekut, ari nya tadi sida pan nyau nemu ngaga penaik enggau buka dampa nya besai agi. Nya ke dikumbai sida iya rumah. Lebuh sida bada ke baru berumah nya tadi, udah sida tembu ngentak ke tiang rumah. Pagi siti, lebuh sida ke nampung pengawa sida nya baru dia sida meda semua tiang ke udah diri ke sida nya kemari udah rebah magang. Meda utai baka nya, sida bada alit bendar ati nya alai sida lalu ngentak ke tiang nya baru. Nyadi pagi siti, lebuh sida deka napat ke pengawa sida nya baru, peda sida iya tak udah rebah baru tiang nya tadi.

Iya kati ka adat ti kena kita perumah dikena kita nindika tiang tu? pia ku anak temuai nya nanya Badal tadi. Badal lalu madahka diri nadai adat dikena berumah laban endang enda kala ngereja pengawa nya ngelama tu laban tu baru iya ka ngepunka berumah, pia ku saut Badal. Ooh patut meh pengawa kita tu enda nyadi laban kita nadai atur, nadai adat dikena ngereja ke utai tu, pia ku anak temuai nya tadi. Ninga jaku anak temuai nya munyi nya, Bada lalu minta ajar anak temuai nya baka ni ke adat dikena berumah. Awak ke bisi ke chuan sida ke dudi ari ila. Anak temuai pan lalu bejaku madah ke tanah nya bisi orang empu. Enti mensia bisi pengawa ba tanah nya, sida enda tau enda meri tasih ngagai Petara ke empu tanah nya, iya nya Raja Semarugah, menantu Raja Sempulang kana. Bada lalu nanya ke jalai meri tasih tanah nya laban Raja Semerukah enda nyenggala, enda nyerupa, dipeda enggau mata. Ninga tanya Bada tak munyi nya, anak Tembuain tadi pan lalu ngajar Bada munyi tu. Kejang kita deka berumah, tiap-tiap iku tuai bilik enda tau enda ngerembang. Tuai ke diatur ke dulu ngentak enda tau enda ngiga tambak burung nendak kanan lima iti enggau tambak nendak tiga lima iti.

Pemun. Udah tiang nya dientak, pati Mumban diujak ke ba pun tiang nya. Udah anak Temuai ngarak ke adat, nya baru iya madah ke piring enggau darah babi tauka darah manuk nya tadi ke tasih tanah diberi ngagai Raja Semarugah ngena leka sampi. Nyadi kebuah mai ngerepik besi enggau batu kuai enggau pating membun nya tadi ambi kena rarat dibai ai bah ngayuka peneguh tauka pengukuh rumah nya deka bediri ila.

Kira ku udah abis jaku ajar anak temuai nya tadi ngagai sida Badau Sebuat sentang adat ti dikena berumah. Iya pan lalu medahka diri deka pulai. Sida Badau bela sama bediri magang laban bebasaka anak temuai nya tadi laban udah ngajar sida adat berumah lalu meri terima kasih ngagai anak temuai nya tadi. Udah sida ke betabik jari, datai ba Badau enggau anak temuai nya sama betabik jari. Dia Badau lalu nanya ke sapa anak temuai nya tauka nama iya. Dia anak temuai nya Tuchum lalu madahka nama diri. Iya nya punta ngeraga ti diasuh Raja Semurugah datai ngajar sida adat berumah ambi kena salah ke dudi ari ila. Pengudah anak tuai nya madah ke nama diri, sekali mata bada engkesa peda tak nadai agi anak temuai nya bediri ba depan dia. Bepun ari nya tadi meh kitai Iban nemu ngintu adat dikena berumah nyentukka sehari tu. Kada kena ka tu dulu kitai bekenang ke senentang pengawa asal kitai Iban nemu berumah.